Kyerɛ sɛ nsuo tɔ ɛrefa yɛn a yɛredwen ho no na kyerɛ sɛ egya nso ɛrehye ɛrehye yɛn. Kyerɛ sɛ Ghana deɛ nsuo amfa wo a egya bɛhye wo, egya nhye wo a nsuo bɛfa wo. Okay, abusuafo saa mmerɛ yɛ mam akɔ aba ɛba Ends Media. Saa mmerɛ yi sɛ wonya subscribe to the channel bɔ mmɔden ara sɛ wobɛ subscribe na wode notification bell no nso ayɛ dɛn ato on nti anytime biara yɛde story bi bɛto mu no wɔn nso baabi biara wɔ biara wɔn nsa ɛbɛka sɛ wɔ amanɔne sɛ wɔ Ghana ɛmfa biara wɔ biara wɔn nsa ɛbɛka na agya wotumi adwɛn ne ɛyɛ conversation no na bɔ mmɔden ara sɛ wɔn nsa ka saa video wei a hyɛ na comment na yɛnhwɛ w'adwenkyerɛ baabi a wohwɛ yɛn fi na ɛbɛtumi a shape yɛn, ɛno na ɛbɛ shape yɛn ama subsequent videos a yɛbɛyɛ biara no, yɛbɛtumi ama no ayɛ kama na yɛde abrɛ no watumi ahwɛ na wa enjoy, wa feel ama biribiara ayɛ kama kama kama ama. Nti saa mmerɛ yi sɛ stories no yɛde bɛfifi baabi baabi bebree different kind of stories angles ɛyɛ topics ɛne yɛde brɛ wo ɛfiri ends media wofrɛ me Ernesto ne magye wo so ɛyɛ Ernst media so na w'ani gu so a woyɛ dɛn wohwɛ yi nti yɛbɛkɔ yɛ first story yɛbɛkɔ yɛ first story na yɛbɛkɔ yɛ first story no bɔ mmɔden sɛ wobɛ subscribe to the channel no ama me ɛho hia me paa subscribe subscribe to the channel na yɛkɔ yɛ first story na Ghana ha wobɛpie mu a saa mmerɛ nsuo to nsuo tɔbere adu Nsutɔ berɛ du yi, nsuo tɔ kakraa bɔte na nsuo ayiri afa nkurɔfoɔ, na nsuo ayiri afa agyapadeɛ, na nsuo ayiri afa nneɛma pii, na saa nso na yɛ kwan so nso ayɛ toro. Nti woyɛ driver na sɛ wonam kwan so a, na wahwɛ ahwɛ wayɛ ahwɛyie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkɔfa oyɛnni ne atoyɛnkyɛm biara mma. Na yɛ first story yɛbɛfi Ashanti region, ɛyɛ ekuro bi a ɛwɔ a yɛfrɛ no ɛyɛ Adusu Binso

Ɔmaa ase rekɔ adusuben so na wakonya akwanhyia. Na nkwanhyia nyinaa ne sɛ yɛse ɛyɛ fuel tanker no lose control. Na control no a ɔlusu yɛ no ne sɛ ɔde akɔ ɔde akɔ dwiram ɛyɛ shops ne ɛyi nkurɔfo fie ɛwɔ hɔ ama ɛyɛ shops baako baako bɛyɛ edu deɛ ahye dworobɛ ne efie amanfo fie ahyehye dworobɛ a woyɛ ho hwee enye yie a kyerɛ driver no deɛ yɛkyerɛ sɛ w'ahyɛ ara da ne nso nkora ma bi woyɛ ho hwee ɛnyɛ yie na mate no no ɔna ɔyɛ smart ɔyɛ agya no yɛsɛ agya no bɔ no hwe wɔ ma ne ho nyinaa aworɔworɔ nti saa mmere deɛ ɔwɔ ayaresabea ne ɔmo a ɔmo aka no a ɔmo gye ayarehwɛ nti no kyɛ sɛ awerɛhosɛm nti drivers no Sɛnea midi kan kae no, nsuotɔ bere adu. Wonam ɔkwan no so a, na moahwɛ kwan no yiye. Na yɛba kɔhwɛɛ videos no, na driver no mpo deɛ, according to eyewitnesses ne amanfoɔ a ɛwɔ around no, wɔkyerɛ sɛ wafrɛ ne yere sɛ ɔmmra mmɛgye sika na ɔmfa nkɔyɛ aduane. Na ne yere nam kwan so a ɔrekɔgye sika no ara na ɔtee sɛ ne kunu, wɔn amanfoɔ ka kyerɛ no sɛ ne kunu a ɔfrɛ no sɛ ɔmmɛgye sika no, ɛyɛ ne car no agya ato mu ama wahye. Ei, maame yi, awerɛhow. Yɛ ba kɔhwɛ video no, na wohwɛ adawia a amanfo gyinagyina hɔ redi abooboo ne dawia a ɛdan no ahyehye ne haw a nneɛma rekɔ so no a. Meremma me kasa nyɛ bebree no, yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ ɛyɛ videos no na yɛnhwɛ haw a nneɛma no de kɔɔ so. Ɛyɛ sɛ na mekae no. Papa no nim.
Driver no nkyerɛmu a ɛwɔ hɔ ne sɛ ɔte adibi nsuo ha yi ara na ɔfrɛ ne yere. Te yere na wɔde no kɔ no. Ɔfrɛ ne yere sɛ ne yere nhyia no na nka wɔmmɛgye sika o. Ɛne sɛ wei asie no. Nti saa na ɛwom, saa na ɛwom, saa na ɛteɛ. Ahaa, ɔfrɛ ne yere. Ɛne sɛ, woantumi amɛduru a, saa nneɛma wei nyinaa abɛduru, abɛsi no. Saa pɛpɛɛpɛ. Chief, chief.
Bɔkɔ deɛ, bɔkɔ. Ɛmu hu no no, ɛsɛ ɔfrɛ ne yere. Maka deda sɛ ɔmmɛgye sika. Ɔmmɛgye sika ne sɛ ne yere antumi ankɔhu ne kunu anim a, ɛnyɛ. Nhwɛ sɛnea adwamanfoɔ gyinagyina hɔ hwɛ, hwɛ, hwɛ, hwɛ nea agya ahye yɛ. Ɛno kyerɛ sɛ ɛnyɛ fire service koraa koraa koraa na wɔde wɔn afiri fi na wɔkɔgyinaa mu a, na kyerɛ sɛ nka deɛ ɛbɛsi koraa sen sɛe. Awerɛho. Kurom sei o, kurom paa o. Anka wei mpo deɛ nka ɛbɛsi a, anka ɛnsi wɔ kuro no agya anaasɛ kwan mfimfini baabi. Kurom paa amanfoɔ o.
Hello.
Sɛ fire service foɔ no make sure sɛ wɔbɛ containi egya no na ɛntumi ɛnspread ɛnkɔ baabi foforɔ bio saa serious videos hwɛ egya na ɛnyɛ electricity pole nso na ɛwɔ hɔ yi na kyerɛ sɛ abusuafoɔ nti no deɛ esii wɔ adusubi nso wɔ ɛyɛ ashanteman mu ɛna ɛyɛ wɔn ani gu so a wɔn hwɛ ɛyɛ yi na yɛbɛkɔ other stories bɔn mo deɛ sɛ wɔbɛkɔ so asubscribe to the channel no na biribiara tumi akɔ nkan ɛyɛ ama wɔn wɔn ahu maame ɔda so yi ɛyɛ nyɛ sister gifty ɔware Ɛyɛ nansa yi mu na na nsɛm bɛtɔ dwa ɛfa NSS ɛyɛ nsɛm bi ho sɛ menim sɛ monim story no ama ɛkɔpie court ama ɛyɛ court ɛredi asɛm no na ɛnɛ ɛna yɛse prosecute ɛyɛ first prosecution first prosecution witness ɛyɛ adansefo a ɛyɛ wɔn wɔ court wɔn di asɛm no ho adanseɛ sɛ ɛyɛ nsɛm no ɛbɛtumi yɛbɛnya nokorɛ turudu a ɛwɔ asɛm no mu na atɛmu atɛmu aba a obiara tumi agye atom sɛ yɛampa atɛmu a wɔadi ɛyɛ nokorɛ ɛna sɛ obiara agye atom no ɛyɛ adansefoɔ no baako a ɔyɛ yɛ bra ɛyɛ Gilbert Sɛbɛ Yeboah, ɔno na ɔyɛ ɛyɛ Head of Commercial ɛma ADB Bank no, ɔno ɛna waka nsɛm bi. Na nsɛm a ɔde to dwa ne sɛ, former NSA Director ɛyɛ yɛ maame Gypsy Waware no, ɔma no specific inst eh, instructions bi sɛ ɔntransfer sika anaasɛ ɔntransfer fund nkɔ ɛyɛ ne company mu. Ɛno na papa no de bɛto dwa wɔ court no, ɔkyerɛ court fo sɛ saa instruction no a papa no maame no de maa no no, ɛno na ɛmaa no ɛma no ɔno nso ɛyɛ saa ɛma ɛsɛne saa sika no ɛkɔtoo ne fund no mu no. Na kyerɛ sɛ kakra a ɛwɔ efi court ba a ɛne a yɛde brɛ wo ɛwɔ nsɛm no mu no. Na yɛbɛkɔ nsɛm foforɔ so. Meka kyerɛ sɛ nsɛm no. Ɛnnɛ, ɛyɛ sɔpe sɔpe sɔpe sɔpe. Yɛbɛfa ha kakra na yɛafa wei kakra na yɛafa no kakra. Yɛnkɔm pii. Kɔɔto nsɛm, yɛnkɔm pii. Woate aseɛ? Yɛnkɔm bebree. Ɛnyɛ sɛ woanhwɛ a wobɛnya asɛm. Nti no, deɛ ɛfiri kɔɔto hɔ baeɛ nnɛ no, kakra a yɛn nsa kaeɛ no, ɛna yɛde rema wo ma wo nso woahwɛ na woayɛ updated wɔ nsɛm no a ɛrekɔ so no no. Na woahu yɛ papa wei, yɛ bra wei, ɛyɛ Aborɔnyɛ. Ɔno na ɔyɛ ɛyɛ Bono Regional um, chairman ma New Patriotic Party, the opposition party a ɛwɔ Ghana ha. Na ne nsɛm, ɔno nso ne nsɛm ne nsɛm keke yi ara, nsɛm keke yi ara na ayɛ akɔfa nsɛm bi abrɛ no ama ɔredi court akɔneaba. Ɛnnɛ ɔkɔ court, ɔkyena ɔkɔ court, ɔgyina ɔkɔ court, ɔkyena ɔkɔ court. Nsɛm ho ayɛ wɔ freedom of expression, freedom of speech, but sɛ woanhwɛ yie na wo nsɛm keka bi amfa ɛkwan bi so a ɛyɛ aban na wobɛnya. Ɛno bi na ɛkɔ keka yɛ a aban ne na ɛnya sese a wɔredi kɔɔto ho nkɔneaba. Na ɔkɔdaa mu wɔ afiase, na na n'alɔyafoɔ no bɔ mmɔden ara yɛ wɔn ho biara sɛ anka wɔrema no kwan, wɔrekyerɛ gyagye, wɔrekɔnvinse judges no na anka wɔama no bail. Na ɛno na judgefoɔ no gye too mu a wɔmaa no bail. Na bail no a wɔde maa no no, na conditions wowɔ ho. Na condition baako a ɛwɔ ho ne sɛ, ɔnsurrender ɛyɛ ne passport a wɔde tu kwan, ɔde fi tu kwan fi ɔman yi mu kɔ obi man so no ɔnsarenda ɛyɛ ne saa ne passport no ɛmma ɛyɛ ɛyɛ atɛmmuafoɔ anaasɛ authorities a ɛwɔ sɛ ɔde ma wɔn no na ɛno ɛna yɛse Abrɔnya ɛmmiti saa condition no ɛnti no yɛasaa se ɔnsan kɔ da mu until sɛ ɔbɛ submiti anaasɛ ɔbɛ miti saa condition no ansa na watumi apue ama abɛdi ne bail no so na ɛno ne nsɛm a ɛyɛ ɛbɛtɔɔ hɔ ɛwɔ court ɛnɛ dua yi na Meyɛɛ asɛmbisa o, passport na ɔnni bi anaasɛ ɔno ara na ɔpɛ sɛ ɔde bɛkɔ? Wɛ, ɛno yɛ asɛmbisa. Na yɛbɛkɔ yɛn nna mu na yɛakɔ nsɛm no so. Dabi, ma, wei, ma menkɔ ha mmra. Ma menkɔ, ah, ma menkɔ, ma menkɔ ha mmra. Ma menkɔ story wei mmra. Good, ɛno mɛma ɛno ayɛ, Sam George story bi, mɛma no ayɛ last. Na wohwɛ yɛ brɔ yɛ ɔda so yi a, wɔ ho? Kyɛ sɛ resetting agenda no, ɛkɔ so. Na NDC amanyɔkuo mu na nanse a NDC mpanimfoɔ de bɛtɔ dwa sɛ sɛ woyɛ appointee anaasɛ wokura position foforɔ bi na wopɛ sɛ wo contest position bi wɔ party no mu a, tie me yie o, sɛ wowɔ position bi wɔ government mu, aban mu, ana president menya menya ne sei sɛ president appointee a appointee ama wo position bi na sɛ ɛno akyire no position a vacancy a ɛda party no mu sɛ ebi ne ɛyɛ communication director ɛyɛ general secretary all the position a wobɛtumi abɔ din ɛwɔ party no mu na sɛ wopɛ sɛ wo contest for ebi mu biara a gye sɛ position no a wowɔ mu sese a na yɛ president a appoint wo de ama wo na wobɔ ho adwuma no gye sɛ wo resign from that position ansa na watumi abɛ contest from any for any position wɔ party no mu. Ɛno na ɛyɛ bra wei ɛyɛ Kwadwo Dankwa ɔno ano na ɛyɛ Deputy CEO ɛma Student Loan Trust Fund. Ɔno wa resign adɛn nti a ɔbɛ contest for National Deputy Organiser for na kyerɛ sɛ nsɛm no a NDC mpanyinfoɔ ɛde to dwa no appointees no ɛredi so wɔn a wɔpɛ sɛ wɔn wɔn aniwa position bi mu wɔ party no mu no wɔn wɔn di so pɛpɛɛpɛ a wɔpɛ sɛ wɔn nya position bi wɔ party no mu nti ɛno ne deɛ ɛwɔ hɔ na last story na meka kyerɛ wo no yɛn kɔ saa story no so meyɛ mewɔ interest wɔ hɔ paa aha ɛyɛ yɛ bra wei ɛyɛ Sam George Sam Jata George ɔno ɛna ɔyɛ communication da communication minister sɔre communication minister ɛwɔ ɛyɛ ɔma yɛ mu na nsɛm a wɔde abɛto dwa deɛ ehu ehu paa na na nsɛm a wɔde abɛto dwa no ɛnyɛ bɛtɛɛ sam george se okay maame ma foundation bi wɔn sɛ yɛwɔ website bi wɔ hɔ a ansa na wobɛvisite saa wobɛvisite saa website no anaasɛ wobɛbie saa website no akɔhwɛ deɛ wɔ hɔ no yɛbɛma wayi wa wa wa wa wayɛ kyɛ sɛ yɛbɛma wakɔnfɛme sɛ wonyɛ robot anaasɛ wonyɛ under 18 years ansa na yɛbɛma wo kwan ama watumi asɛse saa website no na ɛno bi na yɛ ɛyɛ minister sam george ɛde aba sɛ yɛwɔ site bi wɔ hɔ saa site yi a ɛyɛ ɔbaa ne mmarima nhyiamudie ne de akɔto hɔ na amanfoɔ nso rekɔhwɛ regye wɔn ani ne ho nneɛma ba no, mempɛ sɛ mɛbɔ din. Haa, wonim deɛ mereka no. Site no a ɛyɛ Sopi Sopi, wahu, ɔbaa ne mmarima nhyiamudie na wɔde a wɔn uploadi akɔto hɔ na amanfoɔ nso rekɔnsumi rehwɛ de gye wɔn ani. Saa site no na wɔka sɛ wɔrebɔ mmɔden ayɛ ho adwuma, ɛbɛtɔ berɛ bi no, ansa na wobɛyɛ asɛse daa site no akɔgye w'ani so, akɔhwɛ w'ani so anaasɛ akɔhwɛ saa nneɛma no bi no, Ɔbɛ rek ɔbɛ site no bɛ request for your photo ID. Yes, ɛbɛ request for photo ID. Either sɛ ɔbɛma wo kwan ma wɔaupload wo wo photo ɛwɔ wo phone so a ɛde akɔnfɛme anaasɛ website no bɛnya access to wo camera no ɛbɛtumi atake live picture ɛde akɔnfɛme sɛ ɛyɛ wo Kwaku Kwame Manu Ɛna wopɛ sɛ wokɔ asɛse daa site no ansa na yɛama wo kwan ama woakɔhwɛ saa site no. Na botae a ɛtaa akyire deɛ mennim, mennim botae a ɛkyerɛ saa ade no akyi. Nti nsɛm a yɛ yɛn minister Sam George Gyata de bɛto dwa no no, na ɛnɛ deɛ yɛnkɔm bebree, yɛde nsɛm kakraa bi ara na yɛrebrɛ wo. Na sɛdeɛ medi kan kae no, obi biara a ɔwɔ biara bɔ mmɔden ara sɛ wobɛ subscribe to the channel no na wahyɛ na wa comment wo comment no ho hia yɛn paa ɛno na ɛbɛ shape yɛn wate aseɛ ɛbɛ shape yɛn sɛnea yɛyɛ adwuma no ahaa yɛyɛ ne se yɛnyɛ ne se wadwenkyerɛ ne me menkyi criticism mepɛ paa criticism yɛ adeɛ a mepɛ nti wo criticize me na ɛnyɛ atam didie mendi m'atam ahaa na mmom ka nsɛm a ɛbɛtumi ahyeepi ɛyɛ dwumadi no a yɛredi no na biribiara atumi akɔ so kamakamakama. Nti ɛdeɛn ara ne Papa Ernest, Bra Ernest, sɛdeɛ wopɛ sɛ wofrɛ me biara no, ahaa, yɛbɛkɔ, yɛbɛgye so ama wo. Na channel no nso yɛ Ernst Media, Ernst Media, wate aseɛ, na wasɔskrabe, na wahyɛ, na walike, na akɔmɛnte, na biribiara atumi ada akɔ yie. Meda ase sɛ wonya bere na wohwɛ saa ɛyɛ videos yi, na